Illum, 22 ta' Mejju 1651, l-Eminentissimu u Reverendissimu Sinjur Gran Mastru u l-Venerabbli Kunċill semgħu l-kontenut tal-ittri mibgħuta lill-Eminenza Tiegħu dwar ċertu Aubry li jinsab miżmum bħala priġunier fiċ-Ċittadella ta' Turin, u jaħtru kummissjoni magħmula mill-Venerabbli Gran Kanċillier Aldret u l-Venerabbli Prijur ta' Barletta Piccolomini biex jaraw jekk humiex ta' parir li dan Aubry jinġieb Malta u wara jagħmlu minn kollox fuq il-każ, fir-relazzjoni tagħhom lill-Venerabbli Kunsill. Dan il-manuskritt li jinsab fil-Librerija Nazzjonali tal-Belt isemmi l-persunaġġ imsejjaħ Aubry. Il-każ ta' Aubry kien każ stramb li wassal għal ħafna mistoqsijiet li xi wħud qatt ma ġew imwieġba. Kif bdiet din il-ġrajja? Li ġara kien li persuna misterjuża waslet f'Malta taħt l-isem ta' Jean-Baptiste Aubry u ħolqot sensazzjoni u kurżità mal-Ordni. Bniedem li ħoloq aktar tħassib milli kurżità mal-Kavallieri minħabba l-interess mhux tas-soltu li wera fis-swar tal-gżira tagħna. Dan Obridge, innutat, josserva b'ċertu reqqa s-swar u l-fortifikazzjonijiet u jħu fl-emmolaw propju fejn kien hemm daw il-fortifikazzjonijiet u dejjem ipinġi il-forma tas-swar. Ara Fra Fiskal, jien rajtu kemm-il darba b'għajnejja stess ipinġi u jiddisinja l-iswar. Darhom kollha. mill-belt sal-birgu, mill-birgu sal-belt, kif ukoll tal-Imdina. Dan li jsejjaħ lilu nnifsu Jean Baptiste Aubry, żgur li huwa spjun fis-servizz ta' xi ħadd li hu kontra tagħna. Int għall-Imperu Ottoman qed tgħid, hux hekk? Hekk hu. Qed nordnalek issa biex jiġi arrestat u miġjub quddiemi immedjatament. Il-kmand tiegħek ser jiġi mwettaq minnufih.
Hawn xejn, mhux hawn. Dan osfod. U f'dawn il-jiem ħareġ kemm il-vaxxell mill-portijiet. Jiddispjaċini. Milli jidher dan Obri kellu min jgħinu. Żgur li sema' li qed ikun imfittex u telaq minn Malta. Żomm għajnejk miftuħin il-ħin kollu.

Aqra.
Ħaffef, aqra. Eċċellenza, il-kliem miktub biex nifhmuh aħna biss. Irrid naqleb dawn l-ittri u n-numri u ndawwarhom biex nifhmuhom aħna. Naf.
Imma aqra. Kważi lest, lest, għandi di lesta s'issa. Din l-ittra mibgħuta minn Turin tgħid hekk, Jien, Fra Castanei, qed nikteb minn Turin fejn ninsab mal-ħabib tiegħi Fra Mirebo. Rajna lil Aubry hawn Turin fejn qed nistennew l-ordni tas-Sinjorija tiegħek dwar x'għandu jsir.
Mela, ibgħat għidlu li ħa nkellem lill-Gran Mastru Lascaris biex jibgħat petizzjoni lir-Re ta' Franza li għandu r-rappreżentant tiegħu hemm f'Turin. Biex O'Brien ġie arrestat u miżmum ġo ħabs fis-sikur u wara intbagħat Malta. Mela nibdew.
U hekk ġara. O'Brien ġie arrestat u ġie mitfugħ ġo ħabs f'Turin.
X'inhu l-parir u l-kmand tiegħek, Eminenza?
Fra Fiskal, ordna lill-Kmandant Spinola, li bħalissa jinsab Genova, biex iġib immedjatament Malta lil dan O'Brien. U ara, irranġa biex dan l-ispjun jgħaddi ġuri. Ma, għadu mhux ippruvat li hu spjun. Inti taf kif naf jien li din hi l-verità. U inti toħroġ din il-verità b'kull mezz. Dan O'Brien ikun akkużat b'atti sigrieti kontra l-Kristjaneżmu, it-twemmin dejjiemi taċ-ċiviltà tagħna. Ix-xewqa tiegħek Hija l-kmand tiegħi, Eminenza, u ser nuħu passi minnufih.
Fl-4 ta' Novembru tal-1652, Dan Aubry, preteżo spija, ġie trasferit minn Turin għal Malta u hekk ġie maqful fil-Forti ta' Sant'Anġlu. Il-Kunsill ħatar Kummissjoni Għolja li kienet tikkonsisti f'tliet kavallieri, wieħed fosthom imħallef mill-Kastellanija, Prosekutur imsejjaħ il-Fiskal u tliet Kummissarji. Xogħolhom kien li jressqu quddiem l-istess Qorti provi biżżejjed kontra Aubry, jinterogawh u wara jiġi eżaminat b'reqqa. U dan kollu b'segretezza kbira. L-interrogazzjoni saret mill-Kummissarji u mill-Fiskali tal-Kastellanija. Waqt l-interrogazzjoni Aubry ġie mistoqsi ħafna domandi u dejjem baqa' jgħid illi mhuwiex ħati. Baqa' ma ħareġ l-ebda riżultat jekk fuq kollox Obri hux ħati jew le. Waqt dan il-proċess Obri nżamm maqful fil-ħabs tal-Forti ta' Sant'Anġlu.
Dan Aubry għadna s'issa ma nafux min hu fil-verità. Dan jfisser li se jkollna nużaw l-aħħar mezz li għandna biex inġagħluh jitkellem u jgħid il-verità. Interrogajnieh, għamilnilu kemm il-mistoqsija fl-aħna, imma hu baqa' dejjem jgħid l-istess ħaġa. Li hu innoċenti. Jiena jkolli ngħid li aħna m'għamilniex biżżejjed. Mela allura f'dak il-każ l-aħjar hu nieħduh għand il-bojja. Inħalluh f'idejh u żgur ikollu jħolli lsienu. It-torturi dejjem jaħdmu. Tassew, ma trid tammetti wkoll li l-ġieli kien hemm min kien ittorturat u kellu jammetti dak li ried jisma' l-interrogatur u mhux il-verità. Dak hu r-riskju tat-tortura. Imma ftakru li jrid ikun hemm xi ħadd minna biex jinterroga. Kollox sew, ħallu f'idejja.
Hemm biżejjed għalik u għal bojju tat-tortura. U toħsieb obriżi.
Issa obri, xen nibdew, inti titkanta. Tkanta blu ġili se tħoss. U se jkun hemm xi ftit ta' dem, imma xejn ta' barra minn hawn.

Tajja, biżejjed daqshekk. Issa obri, se jkollna nagħmlulek dbenġilitta veru. Jiddispjaċina, ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Għamlu li hemm
u s-sema magħkom u miegħi.

U ma hemm l-ebda evidenza li tista' twassal għall-ħaqq fuq dan Obri. Jiġifieri t-torturi tal-bojja ma wassluhx biex jgħid il-verità. Ma tkellem xejn, ma ħadmux. Baqa' jsostni sal-aħħar li huwa innoċenti. Li hu diżinjatur u li ma għamel xejn kontra l-Ordni. Sakemm fl-aħħar intilef minn sensih.
Biss, għandi ċerti dubji. Kien għalhekk li tlabtek tiġi hawn waħdek, biex inkun nista' nitkellem miegħek biss, waħdek. Issa jekk il-Kastellanija ma sabet l-ebda prova kontra dan Obri, mela allura ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma rridek iżżomm l-għassa fuq il-bojja u fuq il-kummissarju li għamel l-interrogazzjoni. Iva, irridhom ikunu massa. Jiena minnaħa tiegħi nista' nkellem il-kunsill sew. U nirrakkomanda li dan hu bri. U hekk insibu f'manuskritt ieħor fil-Librerija Nazzjonali tal-Belt li jgħid li Ġovanni Battista Obri, miżmum bħala preteżospija, wara li ħadu vot, jaderixxu mal-parir mogħti lilhom, jiġifieri li dan Obri għandu jkun meħlus u mibgħut 'l hemm bil-kundizzjoni li jitlaq mal-ewwel baxxell mill-Kastell Sant'Iermu fejn huwa jinsab u jkun eżiljat għal dejjem mid-dominju ta' dawn il-gżejjer ta' Malta u Għawdex. Bil-piena tal-mewt jekk jerġa' jkollu l-ardir li jiġi lura. Sakemm jimbarka għandu jinżamm maqful fl-istess kastell. Ma nistax nafda lil dan ix-xi ħadd, li jista' jkun taħt il-kmand tal-għedewwa tagħna, l-Ottomani. Hemm bżonn li nġegħluh jitlaq, imma bil-kundizzjoni li ma jista' jersaq qatt iktar lejn is-Saltna tagħna. Il-Kunsill ordna li Aubrey jiġi meħlus u estradit minn Malta. u li qatt u qatt ma jista' jerġa' jersaq lejn Malta. U jekk qatt jerġa' jinqabad f'Malta wara li jkun estradit, jingħata s-sentenza tal-mewt mal-ewwel. U hekk, waqt li x-xini jsalpa lura minn Malta għal Turin, hu kellu jibqa' maqful f'Sant'Iermu. Kieku Aubrey instab ħati, kien jingħata l-mewt. Iżda hu kellu jeħles u jitlaq barra minn Malta. Iżda xorta waħda jibqa' l-fatt, fuq kollox, dan Aubrey kien ħati? Kien spjun?